Dafydd Byrgen ydw i, a dwi wedi astudio astudiaethau chwaraeon ag addysg gorfforol fel israd a cwrs darlledu chwaraeon fel gradd meistr a nes i raddio yn ôl mis Medi diwetha. Nes i astudio bopeth drwy'r Gymraeg yn fy ngradd israd i. Oedd hwnna oherwydd O'n i 'di neud chwaraeon drwy gydol yn y iaith Gymraeg a oedd y cwrs wedi popio fy ni yn, um, wel, yr un cynta, actually, oedd e oedd e ddim yn cynnig dim byd fel yna blaen yn Gymru, so o'n i'n lwcus iawn i allu amser i hynna i fod ar y cwrs. Ac wedyn nes i barhau wedyn i wneud um, fy ngradd meistr yn y Gymraeg hefyd. Fi oedd y person cyntaf i gwblhau'r gradd meistr darlledu chwaraeon wrth gyflwyno pob un darn o waith drwy gyfrwng y Gymraeg. Rhai o'i chylbwyntiau i Yym, wrth astudio yn Mecca dydd, oedd siŵr o fod mynd i Batagonia yn ystod wneud fy israfu. Is i allan am fus gyda tri ffrind, um, oherwydd o'n i yn astudio drwy Gymraeg, dyna'r rheswm cafon i fynd. Ag dreulus i fus yn gwirfoddoli a hyfforddi chwaraeon i blant bach mewn ysgolion um, ar draws y wlad. Uchafbwynt arall falle oedd gallu cyflwyno Gwobrau Chwaraeon Cymru yn y Celtic Manor Ar ddiwedd 2019, um, oedd yna brofiad briliant a gallu cyfweld â Joe Calzaghe, Alvin Jones, a Lily Price a rhan fwyaf o sêr chwaraeon Cymru. Ges i llawer o gymorth wrth astudio drwy uh, brifysgol, ond un o'r dylithwyr oedd yn help mawr iawn i fi. Um, a dal, sy'n dal mewn cysylltiad heddiw um, yw Neil Hennessy. Oedd e'n um, fel brawd hun, dim just i fi, ond i pawb oedd yn cael ein tiwtori gan o fe um, o'r diwrnod cyntaf. Oedd e'n gwybod yn busnes, lot fawr yn busnes bersonol ni, ond hefyd er helpu ni gyda'r um, bywyd academaidd, ac oedd hwnna'n gret gael y cymorth yna um, wrth, wrth wrth raddio. Mae yna gymaint o fenteision i astudio drwy'r Gymraeg. I gychwyn, mae'n opsiwn i gael arian ychwanegol gan y Coleg Cymraeg. Di'r pobl di Gymraeg ddim yn cael hynna. Um, mae yna dosbarthiadau llai, so ti mewn dosbarthiadau rhwng 10 a 20 o bobl, so ti'n cael fwy o sylw gan y tiwtor a ti'n dod i'n nabod y pobl o gwmpas di'n well, mewn gweld fwy o ddymder. Um, trydydd, mae jyst gymaint fwy o gyfleoedd. So fi newydd orffen gweithio um, gyda cwmni cynhyrchu o'r enw Avanti, ac um, oedden nhw'n cynhyrchu rhaglen Jonathan, felly o'n i'n is-gynhyrchydd ar y rhaglen am ddau gyfres, uh, cyfres y hydref a cyfres y chweiglad. O'n i'n joio fy hun mas draw, oedd e siwr o fod yr dream job cyntaf sydd ti'n gallu cael i fanatic rygbi fel fi, o'n i'n siarad gyda chwaraewyr rygbi bob dydd. Um, o'n i'n dod i nabod Nigel Owens a Jonathan Davis a Sara yn, yn weddol da yn gweld nhw bob wythnos. Ges i ddysgu sgiliau newydd sut i sgriptio, rhaglen dyledu, um, sut i gyfarwyddo, uh, cynnyrchu a golygu um, yn fanol iawn i safon, i safon teledu. Yn ystod y cwrs ges i flas ar sylwebu ar gemau um, y brifysgol ac mewn pum mlynedd hoffwn i bod yn sylwebydd rygbi. Um, Fyswn i wrth fy modd yn gallu mynd i gemau byw a bod yn canol y cyffro, ond disgrifio beth sydd yn digwydd ar y cae mewn geiriau i bobl sy'n gwylio adre neu dyna beth yw fy uchelgais.